א גוטן טאג טייערע אידן, היינט איז דאנערשטאג פרשת ויקהל און מיטן אייבערשטנ'ס הילף ווען מיר לערנען די משנה יומי מסכת אבות פרק א' משנה י', זאגט זשע די הייליגע משנה, שמאי ואבטליון קיבלו מהם, שמאי ואבטליון האבן מקבל געווען פון די פריערדיגע זוג און זיי זענען געווען יעצט די פערדע זוג, אין די משנה גייען מיר רעדן וואס שמעיה האט געזאגט, אבער איידער אונז גייען מיר הערן וואס שמעיה זאגט, לאמיר קודם אריינקוקן אין בתנירא ווער איז געוועזן שמעיה ואבטליון. זאגט די בתנירא אז זיי זענען געווען גיירי צדק, אבער נישט ממש זיי אליינס זענען געווען גיירים, נאר זענען געווען מבני בניו של סנחריב, זענען געווען אייניקלעך פון די קעניג סנחריב, וואס איז באקאנט איז געקומען קעגן ירושלים מלחמה האלטן, און די רבונו של עולם האט געהארגעט אלע זיינע סאלדאטן אין איין נאכט אין יום טוב פסח. מארגן וועלן אונז דערציילן מער איבער שמעיה און נפתלי'ן ווען מ'עט רעדן פון די משנה וואס נפתלי'ן זאגט. די ברטנורא דא אויפן פלאץ איז מסביר וואס איז פשט די נאמען פון נפתלי'ן, זייער אינטערעסאנטע זאכן זאגט ער, די ערשטע זאך איז נפתלי'ן איז צוזאמגעשטעלט פון צוויי ווערטער, אב, תלי'ן, אב מיינט די טאטע, דאורייתא די אב בעסטן, און תליא מיינט די קליינע, אזוי ווי מ'זעט אין מסכת מגילה ווען רבי יוחנן האט געזאגט כד אבינו תליא ווען אונז זעמער געווען יונג, קליין, סאו זאגט ער קודם אז מיט דעם וואס ער איז געוועזן אויף בעסדן איז ער געווען די הויפט אויף די קלענערע רבנים. די באטאנירער ענדיגט אבער צו מיט זייער אינטערעסאנטע זאך, נישט נאר אז ער איז געווען די הויפט די אב אויף תליין אויף קלענערע רבנים, נאר די באטאנירער ענדיגט צו אף כאן אף תליין על וויען של יסומים קטנים, אף תליין איז געוועזן אזוי ווי די אפוטרופוס יענע צייטן אויף די יסומים, א מורא'דיגע זאך. אף תליין זאגט דא דריי זאכן, די ערשטע זאך אהובת המלוכה ליב די ארבעט, די צווייטע זאך איז שנאת הרבנות און האב פיינט די רבנות, דריטע זאך ווייל תסוודע לו לרשות, דאס מיינט זאלסט דיך נישט באקאנט מאכן מיט די גאווערמענט. לכאורה וואס מיינט דאס? סאו לאמיר גיין זאך ביי זאך. אהובת המלוכה זאגט די בעלטענירע אז אפילו ער האט מיט וואס זיך צו שפייזן, לאמיר זאגן אז ער האט א גרויסע ירושה, ער האט אוועקגעלייגט אסאך געלט אונטערן מאטראץ, בעצם ער דארף נישט ארבעטן כדי צו קאווערן זיין חודש, מיט דעם אלעם חייב לעסוק במלאכה. אבטליון פסק'נט אז א איד איז מחיוב צו ארבעטן אפילו ווען ער האט געלט פון ווי צו קאווערן די חודש, פארוואס? שבטלה מביא לידי שמים, בטלה ברענגט צו די ערגסטע זאכן. אונזערע רעבעס איז די ענין פון גיין ליידיג געווען א געפערליכע זאך, בטל'ן די צייט, השם ישמרינו. אבער וואס מיינט עס בטל'ן די צייט? ער טוט צעהן א מדריגה. מיין זיידע, מיין עלטער שווער ר' שלום לאופער זכרונו לברכה פלעגט אלץ דערציילן אז ס'איז געווען איין פורים אינדערפרי וואס ער האט מחליט געווען אז ער גייט גיין דאווענען מיט די מנין פון סאטמאר הוסכם וכו'. סאטמאר הוסכם וכו' האט אים באמערקט האט ער געזאגט אין אזא טאג אדער טיילט מען אדער נעמט מען, דהיינו אדער גייסטו אהיים און דו זיצט אינדערהיים און דו טיילסט צדקה, אדער גיי ארום, קום נישט זיצן ביי מיין מנין. אין אנדערע ווערטער, בטל אין די צייט האט דאס אויך געמיינט, ווען ס'איז א צייט וואס א איד דארף טון א מצוה, בטל נישט די צייט, טרעף נישט קיין תירוץ ארויס. איך געדענק אלס יונגעלע ווען מיין זיידע פלעגט מיך זען זיצן סתם שמועסן פארברענגען פלעגט ער אייביג זאגן די בעסטע זאך איז אז מען זעצט זיך לערנען אבער טאמער דו האסט נישט קיין געדולד צו לערנען טרעף דיר עפעס וואס צו טון, זיצן שמועסן פלאטקען פארברענגען די צייט ברענגט נישט קיין גוטס. די תפארת ישראל זאגט דא נאך א פשט אבער איידער איך גיי זאגן זיין פשט העל איך אים דערציילן, מען זאגט נאך אז ס'איז אמאל געווען א גרויסע עושר וואס ווען אימער ער האט געדארפט הייערן א נייע ארבעטער אין זיין ביזנעס איז איינע פון די שאלות ער פלעגט פרעגן ביי די אינטערוויו פלעגט זיין, וועלכע ניגון זינגסט דיך אונטער בשעת די ארבעטסט? יעדע מענטש אמאל זינגט זיך אונטער א ניגון, וואס איז דיין ניגון? און ער געקוקט, אויב האט ער אים געענטפערט א ניגון וואס איז א טרויעריגע ניגון א שטאטע ניגון האט ער אים נישט געהייערט, טאמער האט ער געהערט אז דער זינגט זיך אונטער א פרייליכע ניגון האט ער געזאגט אקעי דו קום ארבעטן פאר מיר, פארוואס? ווייל ווען א מענטש טוט א זאך וואס ער האט ליב צו טון טוט ער עס אסאך בעסער, טוט ער עס מיט אסאך א גרעסערע שלימות, מה שאין כן ווען א מענטש ווערט געפארסט צו טון עפעס וועט ער קיינמאל נישט דעליווערן אזוי גוט ווי ווען ער האט עס ליב. און ס'איז א באקאנטע זאך, יעדע איינער ווייסט עס, ווען מען געבט פאר א מענטש צו טון א זאך וואס ער איז געצווינגען צו טון, ער וועט עס אפשר טון, אבער ער וועט קיינמאל נישט פערפארמען אזוי גוט ווי ווען ער וועט טון די זעלבע זאך טאמער וויל ער עס טון, טאמער איז עס זיין פעשאן, וועט ער דעליווערן די בעסטע. און דאס איז א גוטע עצה פאר בעלי בתים, עטס ווילטס הייערן א ארבעטער, זוכטס איינער וואס האט ליב צו טון די ספעסיפיק דזשאב, ווייל טאמער האט ער עס נישט ליב, ער נעמט עס נאר אן ווייל ער האט נישט עפעס אנדערש, ס'וועט פעלן אין די פערפארמענס. א חשוב רב האט מיך אמאל געזאגט אז אינגעלייט פרעגן אים אסאך מאל נאך די חתונה, רעבע, וועלכע דזשאב זאל איך נעמען? זאגט ער, פון דעם משנה האב איך גענומען א ראיה, אהובת המלאכה, א מענטש דארף טון א זאך וואס ער האט ליב. פארוואס? ווייל דער רבונו של עולם לייגט אריין אין א מענטש אז ער זאל ליב האבן א געוויסע ליין, פארוואס? ווייל אין דעם ליין וועט ער האבן הצלחה און דאס איז זיין תכלית אויף דער וועלט, דאס דארף ער טון. און ממילא זאגט ער אז איך זע א אינגערמאן קומט צו מיך מיט א פראגע, האט צוויי דזשאבס וואס מען אפערט אים, איין דזשאב האט ער נישט ליב צו טון אבער מען זאגט אים צו מער געלט, די אנדערע דזשאב האט ער זייער ליב צו טון אבער מען זאגט אים נישט צו אזויפיל געלט, זאגט ער זאלסט אייביג נעמען די דזשאב וואס דו האסט מער ליב צו טון אפילו עס איז אביסל ווייניגער געלט, פארוואס? ווייל די מציאות העט זיין אז טאמער וועסטו טון די אנדערע זאך גייסטו נישט מצליח זיין דארט און סוף וועט זיך עס ענדיגן אז דו וועסט פליען. מה שאין כן אז דו וועסט אריינגיין אין א ליין וואס דו האסט ליב, אפילו פון אנפאנג צאלט מען דיך ווייניגער, עווענטשעלי וועסטו אזוי מצליח זיין אז דו וועסט מאכן עווענטשעלי אסאך מער געלט. פארשטייט זיך דאס איז אייביג געזאגט געווארן ווען מען האט א ברירה און מען קען זיך וועלן, אבער ווען מען רעדט פון א מצב וואס א מענטש קען זיך נישט וועלן, זאגט ער, אין אזא צייט דארף מען ווייטער לערנען דעם משנה און טייטשן אביסל אנדערש, חובת המלוכה צווינגט דיך, ארבעט אויף זיך אליינס אז דו זאלסט יא ליב האבן די דזשאב, טאמער דער רבונו של עולם האט אזוי צוגעפירט אז דו קענסט נישט טרעפן א דזשאב וואס דו האסט ליב, זיץ נישט אינדערהיים און בטל די צייט, נעם אן דעם דזשאב, טו דעם דזשאב, און אז דו האסט נישט קיין נערוון ארבעט אויף זיך אליינס עס יא צו ליב האבן. און ס'איז דא וועגן וויאזוי מען קען עס טון. אבטליון זאגט ווייטער אין די משנה איז שנאת הרבנות, זאלסט פיינט האבן די רבנות. זאגט דער בת ענינו וואס מיינט דאס? זאלסט נישט זאגן, וויבאלד איך בין א חשוב'ע איד, א גרויסער תלמיד חכם, פאסט מיר נישט צו טון די און די ארבעט, און וועגן דעם וועסטו זיצן אינדערהיים אן קיין דזשאב. ניין. זאגט ער, ער ברענגט אפילו נאך פון רב כהנא, מסכת פסחים זאגט רב כהנא א מורא'דיגע זאך, אז א מענטש וואס האט נישט קיין פרנסה, אפילו ער איז א חשוב'ע איד, און אפילו ער איז א כהן, זאל ער טון דאס ערגסטע דזשאב וואס מ'איז אים מציע, אפילו אזא סארט דזשאב ווי אפשינדן די הויט פון א בהמה אויפן גאס, דאס איז זייער א שווערע ארבעט, ס'איז א שמוציגע ארבעט, זאגט הרב כהנא ענדערש איז טו דאס ווי איידער זיצן אינדערהיים. דער רמב ם דא אויפן פלאץ זאגט אז ס'איז אזוי הארב דאס נישט נעמען א דזשאב, כי בהעדר מלאכה יצר לו ויגזל ויון אין אנדערע ווערטער א מענטש וואס האט נישט קיין דזשאב גייט צום סוף ווערן א גנב און א גזלן. און דער רמב ם אין הלכות מתנת עניים, פרק יט הלכה י ח זאגט ער טאקע אזוי, א מענטש זאל טון אלעס אין דער וועלט, ער זאל אננעמען די שווערסטע דזשאבס אבי נישט צו זיין א נצרך לבריות. און ער זאגט, אפילו דו ביסט א קלוגע און א מכובד'יגע מענטש, און דו ביסט אָרעם, זאָלסטו טאָן אַפֿילו די שמוציקסטע אַרבעט, אַזױ מע האָט פֿריִער געזען. און ער ענדיקט צו, ולא יאמר לעם, און ער זאָל נישט זאָגן פֿאַרן פֿאָלק, חכם גדול אני, איך בין אַ גרױסער חכם, כּהן אני, איך בין אַ כּהן, פּרנסני, זײַטס מיך מפֿרנס. נײן. און קאָן אפֿשר זײַן, װעגן דעם שטײט אין די פֿריִערדיקע משניות, עשה לך רב, וקנה לך חבֿר, און דאָרט רעדט מען שױן פֿון דעם, אַז תּורה דאַרף מען געבן בחינם, און אַ רבֿ טאָר נישט נעמען קײן געלט פֿאַרן אױסלערנען תּורה. פֿאַר װאָס? ווייל מ'האט געוואלט אז די רבנות זאל נישט זיין קיין פרנסה. אזוי ווי מ'זעט ביי שמעון בן שטח טאקע, נעכטן דערציילט אז ער האט געהאנדלט מיט פלאקס, זיינע תלמידים האבן אים געשוינט אז ער מוז אוועקגעבן אזויפיל צייט פאר האנדלען מיט פלאקס ווייל ער פלעגט עס טוהן אליינס, האבן זיי אים געקויפט א אייזל כדי גרינגער צו מאכן די ארבעט, כדי ער זאל האבן מער צייט צו לערנען, אבער שמעון בן שטח האט געהאט א דזשאב. כאטש שמעון בן שטח איז געוועזן די מנהיג ישראל, נשיא, געפירט א ישיבה, מיט דעם אלעם האט ער געהאט א דזשאב. און ווער ס'וועט אריינקוקן אין גמרא העט זעהן אז אלע תנאים האבן געהאט דזשאבס, אלע אמוראים האבן געהאט דזשאבס, יעדער איינער זיינע זאכן. די באטעני' דא אויפן פלאץ זאגט נאך א פשט אין שנאת הרבנות, ס'מיינט נישט דווקא רבנות, ס'מיינט יעדע פאזישן וואס מיט דעם ביסטו העכער אין ציבור, ביסט אויפן ציבור, ווי למשל אנגעהויבן א רב, א ראש הקהל, א גאבע, א עסקן, די אלע מיני זאכן, זאגט ער פארוואס? ווייל אזעלכע סארט דזשאבס וואס מ'ווערט ממונה על הקהל, דאס הרג'עט א מענטש, אזוי ווי מען זעט ביי יוסף הצדיק אין מסכת סוטה און אויך ווערט עס געברענגט אין מסכת ברכות, מפני מה מת יוסף קודם עכו, פארוואס איז יוסף הצדיק אוועק די פריעסטע, מפני שנהג עצמו ברבנות ווייל ער איז געוועזן א משנה למלך. די תפארת ישראל זאגט, אז טאמער דער רבונו של עולם האט שוין אזוי צוגעפירט אז דו זאלסט ווערן א איש על הציבור, איש על העדה, דו זאלסט ווערן א כלל טיער, א עסקן, א גבאי, א ראש הקהל, א רב, א רבי, נישט קיין חילוק וואס, גיי דיך יעצט נישט אפזאגן ווייל דו האסט געזען די משנה, נע נע נע נע נע. אויב דו האסט עס מילא און דער בנשלם האט דיך עס אזוי באשערט אז סימן דו דארפסט דאס טון. כאטש געדענק אין שנאת הרבנות האב פיינט די נישט גוטע חלק פון רבנות, דהיינו זע צו זיין צוגעלאזן צו דיין עולם, פיר דיך אויף צו זיי ווי א טאטע צו קינדער און נישט ווי א הער צו זייערע קנעכט. מיט די צייט נאך אז די הייליגע סאנז רב איז אמאל געגאנגען אויפן גאס מיטן גאבן און זענען אדורכגעגאנגען די מארק און איינער וואס האט פארקויפט דארט זאכן האט געשריגן אויסגאבע אויסגאבע אויסגאבע דאס מיינט ווי כאילו ער האט א סעיל, ס'איז געווען א אויסדרוק יענע צייטן. האט זיך סאנזער רב אנגערופן צום גאבד לאמיר שנעל אנטלויפן, יעצט שרייען זיי אויס גאבע, באלד וועלן זיי שרייען אויס רעבע, לאמיר שנעל אנטלויפן פארן ווערט אויס רעבע. זאגט די הייליגע משנה ווייטער ואל תסוודע לו רשות, זאגט אויף דעם דער באטענירער די ערשטע פשט כדי ליטול רבנות על ידיו, מיט דעם וואס דו האסט דיך אנפונען צו די גאווערמענט, דו ווילסט אזוי באקומען א רבנות פאסטן, זאגט ער דאס איז נישט די וועג, די צדוקים פלעגן טאקע אזוי טון, פלעגן קויפן פון די גאווערמענט די כהונה גדולה. אי נמי זאגט ער א צווייטע פשט ואל תסוודע לו רשות, זאלסט נישט ארבעטן פאר די רעגירונג, ווייל איינמאל מען ארבעט פאר די רעגירונג האט מען א גרויסע טשענס חס ושלום אפצופארן פון אידישן דרך און טון געפערליכע זאכן. און דער באטאנירער ענדיגט צו, ס'זאל נישט זיין אזוי ווי ס'איז געשען ביי דואג האדומי. ווער איז דואג האדומי געווען? ער איז געווען א שר ביי שאול המלך. און ער איז געקומען דערציילן פאר שאול המלך אז ווען דוד איז אנטלאפן שאול המלך האט אים אחימלך דער כהן גדול געהאלפן. און ווען שאול המלך האט דאס געהערט האט ער געהייסן אז מען זאל הרג'ענען אחימלך אלס מורד במלכות. און צום סוף האט זיך ארויסגעשטעלט אז דער דואג ובדואי מי אליינס איז געגאנגען און ער האט געהארגעט די אלע כהנים פון אויב עיר הכהנים, און ס'שטייט אין חזל אז ער איז איינע פון די זעקס מענטשן וואס האבן נישט קיין חלק לעולם הבא, עד כדי כך אפילו ער האט געארבעט פאר א קעניג וואס דער קעניג איז געווען א צדיק משיח השם, א מלך ישראל, מיט דעם אלעם איז ער צוגעקומען ווי ער איז צוגעקומען, רחמנא לצלן. ממילא א מענטש זאל שטיין ווייט פון ארבעטן פאר די רעגירונג, וואס דאס קען אים מעביר זיין מדעת קונו. די באטאנירער לייגט דא צו, ווייל עס איז וודאי לא רשות, לא רשות זאגט ער פארוואס רופט מען אן די רעגירונג רשות? ווייל ס'איז באקאנט מלך פועל את גדר, די רעגירונג, דער קעניג קען טון וואס ער וויל, ער דארף קיינעם נישט געבן קיין דין וחשבון. ממילא אין די רגע וואס דו ארבעטסט פאר אים ארבעסטו אין זייער א דעינדזשרעס זאון, אין זייער א מסוכנ'דיגע פלאץ. היינט איז דער קעניג גוט מיט דיר, איז ער מחיה, מארגן וועט ער זיין אויפגערעגט אויף דיר, ט'ער דיר הענגען אויפן בוים. און די משנה זאגט טאקע אין פרק ב' משנה ג' אז זאלסט זייער אכטונג געבן ווען דו ארבעטסט פאר די גאווערמענט, ווייל זיי נוצן דיך אויס נאר ווען זיי דארפן דיך האבן, זיי זענען דיך נאר מקרב זיין ווען זיי דארפן דיין טובה, אבער אין די רגע וואס זיי דארפן דיך נישט, וועלן זיי דיך נישט העלפן, זיי וועלן זיך נישט אננעמען פאר דיר, פארקערט, זיי קענען זיין די זעלבע וואס וועלן דיך הרג'ענען. און ס'איז באקאנט אז אין יענע צייטן טאקע איז געווען אסאך גדולי ישראל וואס האבן געמוזט ארבעטן פאר די רעגירונג און זיי האבן טאקע זייער אסאך געליטן, און טאקע דער רמב ם אליינס, ער איז געווען א דאקטאר פאר אסאך גרויסע קעניגן און ער האט געמוזט אנטלויפן פון איין פלאץ צום צווייטן טאקע צוליב מסירות און טאקע צוליב דעם וואס דער קעניג איז געווארן ברוגז אויף אים עט סאם פוינט. העמער מאכן א סך-הכל פון די משנה, די ערשטע זאך אוהב את המלאכה, גיי נישט ליידיג בטל נישט די צייט, אפילו דו האסט פון וואו צו לעבן, דו דארפסט נישט ארבעטן פאר פרנסה, נעם א דזשאב, זאלסט האבן וואס צו טון מיטן טאג. די צווייטע זאך איז, זע צו נעמען א דזשאב וואס דו האסט ליב, דארט וועסטו מער מצליח זיין, דריטנס, טאמער האסטו נישט אזא סארט דזשאב, ערהויב ארבעט אויף דעם זאלסטו עס יא ליב האבן. די צווייטע זאך איז שנאת הרבנות, שטיי אוועק פון יעדע סארט עסקנות, רבנות פאסטן וואס איז אפן ציבור, ווייל ס'איז זייער א שווערע זאך און ס'ברענגט נישט קיין גוטס פאר א מענטש, און טאמער ביסט שוין יא דארט, שנאת הרבנות, האב פיינט די חלק אז איך בין פון אויבן און איך קען אראפקוועטשן די פון אונטן, פארקערט, דין דעם ציבור אזוי ווי א פרנס על הציבור, פארוואס האט מען עס אנגערופן א פרנס, ווייל ער איז געווען די שפייז, ער איז געווען די טאטע פון די גאנצע ציבור, און די דריטע זאך האלט די ספאדעלע רשעות, האב וואס ווייניגער צו טון מיט די גאווערמענט, שטיי ווייט פון זיי, זיי מיינען נישט דיין טובה, און ווען זיי מאכן דיך גרויס זאלסטו וויסן קענסטו זייער שנעל קליין ווערן אויכעט. און איך וועל צוענדיגן מיט א אינטערעסאנטע מעשה, פאר בערך דרייסיג יאר צוריק האבן צוויי גרויסע צדיקים פון יענעם דור זיך משדך געווען, די באב ורב, ר' שלמה זכות אינגלייני, און די וויזשניצער רבי די ישיבת משה זכות אינגלייני, ס'איז באקאנט אז די באב ורב איז געוועזן עלטער פון די ישיבת משה מיט צען צו מיט פופצן יאר, און די באב ורב איז געווען פריש, האט זיך געהאלטן יונג, און וויזשניצער רבי איז שוין דעמאלטס געווען אביסעלע איינגעבראכן, און ווען די צוויי צדיקים האבן זיך געטראפן אין ארץ ישראל פאר די חתונה האט וויזשניצער רבי געפרעגט פאר באבוב רב, באבוב רב זאגטס מיר וואס איז אייער סוד? וויאזוי האלט איר זיך אזוי פריש? וויאזוי האלט איר זיך אזוי יונג? האט באבוב רב זיך אנגערופן, לאמיך אייך פרעגן וויזשניצער רבי, ווער מאכט אייך די קאווע אינדערפרי? זאגט ער וואס הייסט די קאווע? זאגט באבוב רב, די ווייסט ווער ס'מאכט מיך די קאווע? איך מאך פאר מיך און פארן גאווען. יעדע צדיק האט זיך טאקע זיין דרך אין עבודת השם, אבער ווען מען וויל ארויסברענגען אביסעלע וואס מיינט דאס איז שנאת הרבנות איז דאס זייער א גוטע עקזעמפל. זאל דער אייבערשטער העלפן ס'זאל זיין גוט פאר יעדעם איינעם, מען זאל האבן פרנסה בריווח, א גוטן טאג.